Үтүөкүнэн доҕоттор, мин Туйаарабын. Бу бүгүн эһирдээбиккит курдук ас туһунан эһиэхэ кэпсиэхпин баҕарабын. Хайдах бу Казахстаҥҥа олорон эрэ эбэтэр холобур атын дойдуга олороҥҥут эһи даҕаны күндүһэхэм дьоно хайдах аһылык астанаҕытый? Уонна тугу астыахха сөбүй бу биһи төрөөбүт аспытын анатар гына диэн кэпсэтиини аһыахпын баҕарам онон миигитэ буолуҥ киирэн суруттарыҥ лайкта бэлэхтээҥ уонна санааҕытын үллэстиҥ ким хантан көрөрүн баһаҕалыста миэхэ кэпсээҥ уонна уруйаарыҥ дьэ эрэ саҕалыаххайыҥ саха киһитэ этэ суох аһылыга суоҕун кэриэтэ остуолбутугар хайаан даҕаны эт баар буолуохтаах эт аһылыга оччоҕо дьэ тот буолабыт диэн бэйэбитин хананабыт Бу Казахстаҥҥа олорорбутугар биир бастыҥ плюспут диэн буолар. Биһиги казахтар аһылыктарын унаһахалар аһылыктара майгыннаһаллар уонна биһиги дьэ үчүгэй эттээх аһылыгы сөбүлүүбүт диэн. Ол иһин бу манна көһөн кэлиэхпититтэн ото дьэ тот үчүгэй аһылыгы иэммит астына сылдьабыт уонна хайдах баҕар эти булуохпутун сөп бу манна. Холобур, Москва ин эбэтэр Краснодар ин диэки олордохпутуна наһаа эрэйдэммиппит, үчүгэйэт булбаккабыт, эти олох минигэһэ уох этэ. Онтон дьэ манна кэлэн дьэ баҕаһа анаабыт туолан а эт арааһын барытын амсайдыбыт уонна казахтар буоллаанам үксэ өттөмүү биһи курдук ынах этин, һылгы этин, а уонна даҕаны хой этин а сииллэр. Ээ ол иһин манна наһаа элбэх эт а эттэн оҥоһуллубут аһылык дэлэй тугу баҕар киһи булуон сөп ону барыта кырдьык наһаа минньигэс хоп биһиги холобур манна кэлиэхпититтэн күннээҕи аһылыкпытыгар ити хазыы диэн баар буолла эбэтэр шужук диэн онно оннугу бэйэбит даҕаны буһарынабыт астынабыт уонна казахтарга холобур хаха аһылыгар туох майгынныыр диэн баар буоллахха бу манна кинилэр Ис эмиэ баар буолуон сөп. Биһи хаттаны булбуппут. Ону хаттаны булар кинилэр били буруоҕа каптигыналлар эбит сөп. Эмиэ наһаа минньигэсмин холобур ондуга сөбүлээбитим. Олор эн бу мииҥҥэ холобур хатта миин буһарынарга тэһин көрдүөххэ наада. Манна буоллаан эн кинилэр этэллэринэн темпи суйан кээһэллэр эбит ол иһин бile амтана хоҕос миин буолар диэн ол эрэн биһи сүннүгу була иликпит сорох рестораннарга баар бу ис аһылыга ис аһылыга ол иһин буоллаанан көрдөөн булуохха сөп туох эрэ майгынныыры Үсүһүнэн, бу казахтар аһылыктарыгар туох майгыныырый биһиэнэ диэн үүт аһылыга дэлэй. Манна дьэ каймак биһи холобур ордоробут. Каймак куруук ылааччыбыт. Сливки курдук диэххэ сөбө буолуо да. Ол каймактан буоллаанан биһи холобур күөрчэх оҥостобут. уонна то суорат кефир да барыта баар наһаа минньигэс уонна өссө кымыс оҥостоллор дии кинилэргэ кымыс диэн ааттанар биһиги эмиэ ылааччыбыт кымыс уонна бал кымыс диэн өһөбүлүбүт бал диэн оҕолото мүөттээх кымыс ол наһаа үчүгэй Төрдүһүнэн тута Алматыга, Казахстан үрдүнэ хаамай минньигэс, оҕуруот ахан уонна фрукта бэйэтилэрэ үүннэрэллэр. Онон дьэ наһаа даҕаны дэлэй олох холобур хаҕылана да муус ыстыра ыйтан күһүн бүтүөр тылы тохтобула суох араас фруктаны тала сыдьаммыт сиибит. Ону тэҥэ Казахстаҥҥа өтө Ириистэрэ минньигэс, соҕуруу Казахстаҥҥа рис олордоллор. Ол иһин буоллаҕынан бу рис, гречка буоллун да, чечевица уонна араас курууппалар барыта бааллар. Киһи дьэ тугу сөбүлээбитин булан иһиэн сөп. Маныаха эттэххэ, биһиги рынокка мээнэ сылдьыбаппыт. Күннээҕибитигэр туох баар аһылыкпытын булланым бу онлайн маҕаһыыннан доставкалатан акаастыыбын. Миэхэ ханаабар ордук табыгастаах буолар һыаната даҕаны удамыр уонна то мин ону манныгар ханы таһарбын сөбүлээппин маҕаһыыны бара-бара кэрийбэппин бартын дьиэбэр бile анамык кэмҥэ аҕалан биэрэллэрин ордоробун дьэ киһи барахан түргэнник үөрэнэр үчүгэйгэ чэпчэкигэ табыгыстаахха ол иһин буллато бу холобур россияҕа ордохпутунан эмиэ үрдээн тарҕаммыт этэ маннык барыта дьиэҕэр аһылыккын аҕалан биэрэллэрэ онтон бу аҕыйах сыл устата кылгас кэм иһигэр Казахстаҥҥа эмиэ эрдэрбит тарҕанан биһи дьон олоҕун сүрдээҕин диэн тупсарда. Салгыы уонна иһит-хомуос туһунан кэпсиэхпин баарабын. Ханна да сылдьарбытын иһин биһи куруук буоллааны бу сахалыы иһиппитин хомуоспутун бу күннээх эгэ туттабыт бу иһиппитин барытын куруук илдьэ сылдьабыт Бу барыта керамика. Аныгылыы иһиттэр буоллаҕа дии, биллэн турар. Ону тэҥэ то уруккуттан былыргыттан буоллаҕына буолан эбээм. Үрүҥ көмүс э, хос эбээбиттэн миэхэ тиксибит хомустаахпын. Бу эмиэ үрүҥ көмүс кэргэним буоллаҕынан төрдүс оҕолуун оҕоломмуппар буоллааны маннык ытык бэлэхтээбитэ но биһэми билиэни толох ыйааһына инчипчики бу курубуй дьэһэдьэбун бу үс малы онтон буоллаанан бу саха быһаҕа дьахтар киэнэ кыракый олох кыра ол гынан баран киһи туттарга наһаа үчүгэй бу үс малбын куруук хуумкабар илдьэһэдьэбин бу хомуос ытык уонна саха быһаҕа маннык кыракыйы Онтон иһитин отобу көһөрбүтү эрэ эмиэ тукурук дьэһдьэр буоллахпыт дьэ, ол эрэн бу ордук миэхэ чугас, үс мал буолар иһиттэртэн. Сэ, бу сотрутааҕыта манна балык маҕаһыынын булбуппут бикэргэмминээн онно Саха сириттэн сороҕор буолаанан балык аҕалаллара эбит, омуль эбит тэрчиир уонна то бу дьолбутугар бу сотрутааҕыта була омуль булбутум. Уомульбут төрдөбүт улахан, ыйааһына биир киилэ үс сүүс курдук этэ маннык. Ону бүгүн ириэриммин буһараары астынаары иһитиннэбин Биһи саха аспыт мээнэ атын дойдуга ыһдьаҥҥын хатылыырга Уустук. Тоҕо диэтэххинэ, биһи э, сахабыт аһылыга олох э, продуктаттан эрэ турабы продуктовая диэн кухня диэн буолар. Ол аата бэйэбит э, сахабыт сиригэр балыктаммыт балык, бэйэтэ онно мэччийбит һылгыбыт ынахпыт этэ баар буолуохтаах оннук хатамаппылаа диэ ол иһин арыыччы майгына тыахха өрө хөп ону холобур казахстаҥҥа була үчү балыгы булар олус уустук. Балык дьиэни һоччо һиэбэт дьоннор баарын баар гынан баран һоччо наһаа минигэһэ һуох биһи балыкпытыгар ханнык даҕаны дойду балыгыта иһин биир тэҥнэспэт буоллаҕа дии миниэгинэн туһатынан ол иһин бу маны холобур буллахпытынан бу кэлиҥҥи сылларга да иһин саха балыга баар буолбут ол иһин олус диэн үөрэбит дьоллонобут уонна тута-тута атылаһаммыт астанан буһарынан һии хатыы хитжабытчибит курдук сеп онута биллэн туран оттити күөрчэҕи игин астаныахпытын хөп онтон хаама күндүбүт ото бии балыкпыт буолар эппит буолар ото бу бие холобур казахстаҥа кыджык үчүгэй түгөмүт буламмыт һин майгыннаах аһар аһы булан һиэхпитин астаныахпытын сөп Онон бу маннык кылгас ас-үөл туһунан видеобун түмүктүүбүн уонна бу аҕа эриттэн тэйиччи олорон тугу астынаргытын үллэстиҥ